Meta kellu l-kumpanija indipendenza.
Mitt sena ilu Mikelanġ Borg kiteb kummedja li minkejja it-trabi kollha li jittellgħet, il-poplu baqa' jikkonkorrja liha u l-popolarità baqgħet tiżdied. Herman Bonaci Productions qed jagħtu il-ħajja mill-ġdid lil Sesa tal-Flagship u f'din l-intervista nesploraw kif qed jimmodernizzaw dan il-musical.
Sesa minnha nfisha, Sesa tal-Flagship, il-play, qed tirrifletti biex ngħidu hekk għax anke meta Michelangelo Borg indatta, adatta s-soċjetà Maltija. Ġifieri qed tirrifletti xi ftit mis-soċjetajiet ta' dak iż-żmien, jiġifieri fejn għandek dawk illi jippretenduha però fil-fatt huma mqarbin, għandek in-nies li jagħmlu l-ispettaklu u għandek in-nies ovvjament illi qed iservu il dawn li minn għalihom jew li kellhom ħafna flus li minn għalihom huma nobbli. Allura għandek din it-taħlita kollha. Hija kumedja ħelwa ħafna, nista' ngħid li jiena ġa għamiltha aktar minn darba qabel din, jiġifieri fis-snin li għaddew, però nista' ngħid li d-darba għandna verament cast ħelu, cast żagħżugħ, kantanti tajbin ħafna, għandna żeffiena tajbin ħafna biex noħolqu dak l-ispettaklu li kull min ġej jarana ħajkun qiegħed jitpaxxa fit-teatru pjaċir.
Aħna forsi gawdejniha fiż-żmien it-tmeninijat, jiġifieri probabbilment ġa kien hemm xi tibdil fl-iskript meta meta ttellgħet. Dil-play minn dejjem affaxxinatni, affaxxinatni għal raġuni li hija kummiedja naħsbu wkoll li dinha ttieħdet minn xi kummiedja oħra pochade Franċiża fil-bidu tas-seklu l-ieħor, jiġifieri, Ġiet adattata bil-mod il-mod naħseb maż-żminijiet għax inbidlu ħafna affarijiet u nbidlu ħafna karattri minnha biss il-prinċipali ovvjament kienet żgħeżagħ, żgħeżagħ tal-flagship u l-familja aristokratika mill-Belt Valletta tat-tabib Anakleto. U dik l-istorja ddur hemmhekk. Sfint x'aktar. Adattajna żgħeżagħ aħna fid-disgħinijiet ġa għamilna konna għamilniha bħala play. L-ewwel darba li saret kienet Pray ma kinitx mmużikata u mbagħad lejn l-aħħar tad-disgħinijiet għamilnilha xi ftit kanzunetti li kienu rrikordjati. Fl-2007 jidhirli aħna għamilnilha ruvoluzzjoni. Grazzi għal Joe Gatt dak iż-żmien ħloqna l-ewwel att kompletament ġdid fejn naraw il-flagship bar li qatt ma kien miktub għaliex kien jiġi dejjem rakontat. U mbagħad inħolqot lirika għal kull att biex stajna naddattaw il-mużika għal Għażeż għall-flagship.
Ta' min jgħid ukoll li żammejna wkoll kemm mal-epoka kif ukoll mas-sistema kif kienu jsiru plays dak iż-żmien fuq il-palk. Ġifieri aħna mhux se noħolqu ħafna projections u effetti, però jekk dak iż-żminijiet biex ngħid hekk is-set kien ikun impinġi, ħa nippruvaw naħdmu b'dik is-sistema. Ġifieri anke l-kanzunetti provajna nagħżlu songs Illi forsi fin-1930s, 1940s kienu jitkantaw ukoll fil-bars u fil-music halls kemm Sada Stretta kif ukoll Balzunetta. Allura żammejna kemm jista' jkun ma' dik l-epoka anke l-atmosfera li ħa noħolqu nispera li ġġeldilna għal ħafna nies forsi Ikun hemm anke anzjani li ġejjin jarawna, ħa ġġeddilhom memorja sabiħa ħafna.